o ile a tla ka lekwalo la dipesalema kgaolo ya bomasome a mane le metso e merataro ra e buisa mo temaneng ya borataro okameditube ga o ne o bua mo mosong wa letsatsi le o ile wa re gopotsa gore ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya bomme kgwedi ya basadi re dumelele tlheretse ya gore le na le bomme mo teng go na le mo re yang teng bokaba le tume re tlile go tla ka maele re bua le mosadi mosadi re batla go thipa mo kgweding e e nne molao e nne ka mokgwa o tsamayang ka gona o tsamaise lelapa la gago ka mokgwa oo o tsamaise ga o eteletse pele mokgatlho o tsamaise ka mokgwa o re tla go thipang ka ona ga se rona ke modimo mokamedi tube
ke a go kopa mokamedi waka gore o tle wa go re memela o tle wa go re kopela moya o tle wa go laletsa moya o galalelang re kope connection ya legodimo gore seo re se buang se seke sa tswa mo melomong ya rona rona re ya go atlhamisa molomo go bue modimo mokamedi waka modimo wa batsadi ba rona modimo wa bana ba rona modimo wa balekane ba rona re ba utlwisitse botlhoko modimo re gatakile ditshwanelo tsa bone ba bangwe gompijeno modimo wa rona ba tshaba le gore le ba mo matlhong ka tsela eo re ba bogisang ka yone morena mo nakong e re a kopa kgosi re ipolela ditlolo tsa rona mme boleo jwa rona bo fa pele ga rona ka metlha kgosi ya kgalalelo a ko re utlwele botlhoko rona bao re ipitsang borre ditlhogo tsa malapa gore mo nakong ye modimo re tle re tlotlomatse le go rata le go sireletsa le go tlamela basadi ba modimo re fe maatla kgosi ya kgalalelo ga yo modimo re ka o tshepang ko ntle ga gago modimo wa rona re a kokobela jaanong re bona matswalo a rona a tsikinyega ga re bona mosadi yo o lelang ga re bona mosadi yo yo o kgabetletsweng ka selepe re itshwareletlhe modimo re batla go fetoga re nne wena ka keresete jesu morena amen o ka maitube ke go tlile ga o rapela ka ba ka utlwa moya wa modimo o fologela mo re thuseng teng ka ba ka bona le letsogo la modimo le tshwara motho yo e rileng mo letsatsing la maabane a bona dipholo diboradi re jaanong o testile positive ka lebaka la coronavirus ka ba ka bona letsogo la modimo le tulo mo tlhogong ya mosadi yo o sotlwang a tshelela mo sellong ka ba ka bona letsogo la modimo le tulo mo ngwaneng yo o kileng a betelelwa mme re mmitsa gore ke mosadi le gompieno jaana e sentse re re ke mosadi ke bona letsogo la modimo bookamelo le tsena mo malapeng a basadi ba ba tshelelang mo mosamo mosamo wa bona o ntse o le metsi ka lebaka la dikeledi ka lebaka la rona banna ke bona letsogo la modimo mme molaetsa wa rona ke ore le mo seemong seo ah! o mosadi wa senatla o mosadi wa senatla o mosadi wa sebele ka tloga bokamedituo
a ntsenya mo tsietsing pele ke ka ya ko go one ntumelela moratsi wa montle ke ipe mo pele ga gago ke we ka mangole ke re ga ke a dira sentle oh, gobane modimo mpeile ke gopola ko morago a re wena adama ke go direla molekane ga wa tshwanela go tshela o le nosi metsi a ntirela efa ya re ha efa goroga ka tsaya efa ka mo dira bolo ka tshameka ka ene ka tsaya efa ka mo dira punching back ka tshameka ka ene ka tsaya efa ka mo roga ka ka tsaya efa ka mogagola pelo ka tsaya efa ka gataka ka dinao o mosadi wa sebele o mosadi wa makgonte utlwa bebele yena eo re e balang mosadi o seke wa tsikinyega le fa go le thata thata o sa bonane ka ntata ya maemo mo lelapeng la gago o seke wa tsikinyega o mosadi wa sebele e kare ke a go bona o single parent o godisa bana ah. ka bokete mate o rekisa magwinya o rekisa mazimba mare bana bana ga ba wele moiso o mosadi wa sebele mosadi ke a go bona ga gona monna mo ba go bitsa ka maina ba re o se thuba malapa eo mosadi wa sebele tlogela go tsikinyega o tsikinngwa ke di puo tsa batho ba lehatshe lela ga ba ka ke ba kgotsofala sokola mosadi wa batho bona jaaka monna o kile a go thusa a go tsamaisa mo botshelong jona jaanong o ithobaletse o go tlogeletse masentenyana sokola mosadi o seke wa tsikinyega O seke wa re tsikinyega. tsikiwa ke dipuo tsa bommatsale Ah. re tsikiwa ke dipuo tsa disquisa ka gore ga re tshole bana Ai, o seke ai. wa O tsikinyega seke wa tsikinyega. le ga o sena ngwana o mosadi wa sebele le ga o sa tshole o timilwe thari o mosadi wa sebele le ga o sa rutega o mosadi wa sebele la o sena koloi o mosadi wa sebele la o dula mo mokhukhung wa disenke tse di risitseng o mosadi wa sebele ah. bebele e ke e bala ya re wena mosadi o tlhololofaditswe mo gare ga basadi ke yone nako eo bona maria ga a ka itlhoboga a taboga ga ba sa mmulele mejako a ya ko setaleng sa dipitsi a beregela teng gobane ke mosadi o motswanareng mmagwana o tshwara thipa ka fa bogaleng ah. ka ba ka gopola dibrain mo dingwageng tse di fetileng oh, mosadi wa sebele ko lefatshe la mozambique a belegela ngwana kwa godimo ga setlhare ah. mosadi wa sebele ga itlhoboga le ga merwalela ya lefatshe lena e ka tla le ga makhubu a lewatle lena a go khurumetsa mosadi bina sefela ya itshepelang modimo le botshepegi a sa tla dula ka kgotso ka baka la gore mosadi yona ke wa mmakgonte o mosadi wa letlapa mosadi yo o itseng go ikgaletsa mosadi yo o itseng go sireletsa le ga monna gago go te o bolaile wa phuthaphutha wa tlhapisa wa pesa ah. wa gakolola wa be di-brain ke bua ka mosadi yo e reng ga ba yeng ba goroga a ba titima a baakanya ba re ga ba bua ka ene ba re ke organizer o tla rulaganya gore seriti sa monna wa gagwe seriti sa mosadi wa gago seriti sa lelapa la gago se seke sa nyelela ka baka la gore ke mosadi wa sebedi dipedi mokabaritime o e tlhalositse ore mosadi o seke wa tsikinyega wa tsikinyega le ga diphefo di ka lekwalo la dipesalema leo re le buisitse dipesalema chapter 46 verse 6 re buisitse Bona mme. gore lekwalo le ga re le simolola ko godimo Yes, ga ngwana. le re modimo wa o thusa Yes. re bua ka motlagano Motlagano. motlagano o re buang ka one Motlagano. ke re ke o tlhalosa mookamedi Tla ka one, re bua Lebohela. ka pelo ya gago mosadi o re mosadi ga o rata modimo Kwa siya. modimo o tla go thusa le mo nakong ya thata le dijo di ga di seyo ga o ka ke wa tsikinyega le ga baka gore a di bua ga o ka ke wa tsikinyega mo ka ba re tumele ke go ba ntumelele re bua le basadi re bua le bosadi wa sebele re bua le bosadi wa senatla ntumelele mo ka bere ke bofe di-tips re bofe mayele mosadi ga o batla gore monna wa gago a go rate o ka bele ke bua jaaka monna ke a dumela ebile ke a belaela gore banna botlhe ba nagana le go itse se ke se itseng ga o batla gore monna wa gago a go rate rata ba ko ga bo monna ah, le ga ba sa go rate o ba o ka bele ke bua ka mayele ke ntshane tips ka gore ke monna ya bobedi pelo ya kogo ya bobedi diphei ga o ka ke wa rata ba kwa gabo monna o sa ithate pele ithate pele e tlele ga o rata ba kwa gabo monna re tle re bua mantswe re re mosadi yo o tsalegile o rutilwe sentle o tswa ko lelapeng le le jegang ba rata

mo kgweding eno ya basadi mosadi ke rile ka re o rate ba ko ga monna ga o batla monna go rate ka pelo ya gago e re ka nako e thata bogolo thata le nako eng eo a latlhegetsweng ah. a tlhokafaletsweng o eme ka maoto o apare khiba o bontshe gore o rile ga mathata a le kotlong o ne wa barata le ga ba sa go rata ke ya ko ya bobedi mo
mosadi kosi ya
ka nako tse lengwe o fitlhela monna na le ngwana ko ntle kgotsa ngwana ko ntle kosi ya o seke wa ba tlhoye kosi ya kgotsa o seke wa tlhoya ngwana yo o ko ntle yo gongwe o mo fitlhetseng ka ena Yes. le ga go le thata o mo rate ngwana yoo Yes. wa itse lebaka la gore ba ba tlhoye ke moka be Yes, Ibrahim. ka nako tse dingwe Eh.
re nagana ka mekgwa e fapaneng Yes. mme ke nagana gore o fitlhela e le gore bothata ke gore a re bana ke ba mo lenyalong ba tla tlhaelwa oh, ee, oh. ba tla tlhaelwa gongwe a e akanyetsa le gore ga monna wa ka tsamaya boswa bo ga bo go lekagane
rata ngwana wa monna yo o gonyetseng rata ngwana wa monna yo o ratanang le ene o tla bona monna yo o tla go rata mosadi ke go fa di-tips ba di tsaya kapa ga o di tsaye ee o tla ipula pelo o mo amogele le ga o ne o sego ka nako eo mmulele pelo wa bona lebaka ke le diplane re na le go tswala ditshegofatso ka dilo tse dinyenyane ra itse mma ka nako tse dingwe go botlhoko o itlala e le gore o tsena mo nyalong o bonne le bana ah. e re a bana ba godile o ba go tlayo mongwe go tsekiwa kontle ee go botlhoko ebile ga go a siama mare wena mme wa sebele mmulele pele mmulele pele a kere o ka be ditumeng ka nako tse lengwe o fitlhela borre
go itlhela rona borre re sa tsamaye kereke jaaka batho ba bangwe le ga rre gongwe na sa tsamaye kereke jaaka wena

moya o re o rata modimo
ke mo rata jang modimo ke sa rate lelapa la me ke mo rata jang modimo ke sa rate bana ba me ke mo rata jang modimo ke sa rate molekane wa me ee dibrain go na le nako ga o fitlha mo nyalong o fitlhela rre a sa tsene kereke wena o ye ko kereke boammaaruri ba sala bontsi jwa borre re a fitlhwa ka baka la basadi ba rona gobane rona re ikgatolositse kereke rona borre re sireletswa ke basadi ba rona ba re apesa ba re boloka ka seriti le ga o sa tsene kere e le wena rre le wena rre a se ka ra o sa tsene kereke o bo o kgobotletsa mosadi ore o ya ko banneng ba gagwe ba ba ruti o mo utlwisa botlhoko mare o lebetse gore o mo tseile ko gabo a tsena kereke ka nako se le mo fitlhela re sa kgone go ya dikerekeng ka lebaka la ditiro ra e utlwisisa mme ga o na le nako ntate le wena o tlo mo tshegetse mme yo o se ka wa mo neela madi ela gore tsaya geta o duele dikabelo nako tse dingwe o tsamaye le bone gore ka nako tse dingwe mookamedi monna o mongwe e re ke tlhalose mokamedi ba re monna o mongwe o kile a tsela kereke ka lebaka la gore o ne a na le paulelo
mokamedi mosadi wa gago boralana le matlhafu a mantle
ya ro ka nako tse lengwe mosadi ga a setse a apere bontle a tsamaya mokamedi a tsaya bebele ya gagwe mosadi yo monna o ne a mo lebile a mo lebile a mo lebile a ya kerekeng monna a nna le difofa a re mosadi gompieno gone ke tsamaya le wena a shabile batlhafu ya mosadi a shabile batlhafu ya mosadi a tsentse stocking se le stiletho ngwana mme a ka ya gore ke banna ba le kae ba ba go bona bontle bo ke bo bogileng ka maasa a re mme wa ka gompieno ke tsamaya le wena ya re ga ba tsena ko kerekeng Go siame. ya re ga ba tsena ko kerekeng Hey. monna a nna a leba a fitlhela banna ba tletse ka kereke a ba fitlhela basadi ba tletse mo kerekeng Ee. mare ka nako eo t- moruti a bula lebo a kwa bula lekwalo Ah. a rera efangedi a e rera mookamedi a e rera monna ga ntse a utlweletse efangedi a utlwa efangedi e re jesu ke morwa modimo Ah. monna a re ke utlwile jaanong Ee. gore kante jesu ke morwa modimo Jesus. ebile modimo wa thusa Ah! monna o utlwa efangedi A utlwa evangedi. ba sokologa Ah. ka lebaka la botlhafu ya Ai, mosadi Nkosi ka ya. lebaka la dipopego Tsa mosadi. mosadi Ka baka la Ba re moaparo mekgwa e wa mentsi mosadi. e re bona modimo ka Ee, yone ngwana monna a sokologa A sokologa. ka lebaka la bontle jwa mosadi a bona tumelo ka gore o ne a boule ka mantswe a mangwe dibolaele o batla go ntsha gore paulelo e ile ya sokolla monna ena mokamedi o kutlile ah, paulelo he re bona tumelo ka e fapane ngwana mme a re ke mosadi wa ka ke tsamane re sokologa ka mefuta e sa tshwaneng ke batla go ya ko dipapatsong mokamedi ngwana mme mme re pele ga ke ya kwa ga re boa kwa re tsa moretsi wa station mme ke ne ke batla gore ke fete ka engwe feta ka e nngwe ke fetse ngwana. ka eng?
mosadi o seke wa tsaya dilo tsa lelapa la gago wa kwala ka tsone mo facebook Eh. wa di tsaya wa tsamaya ka tsone mo strateng Wa di tsenya mo O seke wa tsaya di-WhatsApp.
tsa lapa la gago Nkosi ya- wa bua ka tsone mo mebileng Nkosi ya- wa bua ka tsone mo ditaxing Eh. wa o tlontlolola monna wa gago Nkosi ya- le ha le ga inwelelaeosatselekerre o se ka tlontlolola monna wa ga gore mosadi lelapa la gago le tsamaye sentle mosadi re go fa di-tips ka matsama we diplay pele ne a papatswang wa re tlogela whatsapp eo o ntse o bua ka ene o re ona ke letagwa ebile ke baakanya go motlhala sediri jalo tlhe monna mosadi o makgonte mosadi wa kana ka mantswe a ma ko diplaine a re a dilo tsa kamore e ne tsa kamore mokamedi tume mo mosong wa letsatsi le Go siam, yes. ke bone sengwe mo mafaratlhatlheng Eh, eh, dibre go na le mosadi yo o kwetseng mme ke a belaela gore ka tswa e le kutlwa botlhoko Go siama. mme ga go a siama Go siama. a re ke agile ntlo ke le mongwe Sis. a re ke agile ntlo ke le mongwe Go siama. monna a dula ko basading ba ba Ah, Emma. a sa nthuse mokamedi

Ditoropong go fitlha magaeng, Rogers a le nna e kgethegileng jaaka motseletsele wa ditshutiso tsa Lucky Star nna mo kheneng nngwe le nngwe mo dingwageng di feta soma marataro. Ka difitlholo, dijo tsa motshegare le dilalelo, nna e dira tsotlhe jaaka batho ba rona nna ya gago fela. Lucky Star, tlase wa fa gae.
fa o batla sesolo sa smartphone se se tladitsweng ka data ya mahala ya dikgwedi tse thataro we're good together bona dual sim samsung galaxy a2 core ka 1499 fela kgotsa samsung galaxy j4 core ka 2399 fela go mtn pay as you go Tseo pedi di akaretsa 500 meg YouTube bundle, 250 meg WhatsApp bundle le 100 megs ya anytime data. Tsotlhe ke mahala dikgwedi tse thataro go network e e gaisang ya Aforika Borwa. Di bonwa ka mabenkeleng a MTN le barekisi ba ba rileng. Go na le melawana le dipeelo. Everywhere you go, MTN.

modimo wa kgale mo kameletsube ai di-brain ke batla go tshameka pina re bere tsa baretsi ona mme ke utlwa moroki yona re boka modimo wa kganya modimo ya re entseng mosadi yo o nang le tshele ba itlontlolola mosadi yo o rotloetsang dintwa gafe wa itlontlololmosadi ga itlhela go na le ntwa gore ga a tshele parafene o ya ka le mole wa rapela modimo atla mokamedi tube debrain ke kopana le moka monna yo o ratang monna mosadi wa gago yes a reng debrain

o gaisa banna le dikete a re tlhogo ya gagwe ke gauta e sa pekanngwa e sa pekwang a re moriri wa gagwe itshopileng wa gagwe a re ke dikala tsa mokolwane tse di tsikiegang a re matlho a gagwe a tshwana le maeba a fa dinokeng a tlhapa mo maswing o a tlhapa mo maswing a tlhomilwe sentle a re marama a gagwe a tshwana le ditemanyana tsa tsa tsa makga a monate o go bua monna a go a shebile molekane wa gagwe a mo rata a re mabogo a gagwe ke dikotana tsa gauta tse di tse di potokwane tse di gamilweng ka ditaemane mmele wa gagwe o bopegile ka dinaka tsa ditlou o a re maoto a gagwe ke maotwana a lentswe la legakwa mokamedi motho a roka a boka mosadi wa gagwe a re ba rateng banna mme re ka ba rata jang re ka ba rata jang ga ba sa re rate ee a re ba rateng

kosiam yes hi con to tshaba moya ke tshaba moya di-brain mosadi re buile le wena go le tlhogonolo go le sego ya utlwang ka tshebe ya moya
ya maoya le wena mosego ya utlwang ka tsebe ya maoya ra go kopa le wena ga re go fa di-tips re go fa mayeng
le lapa la gago le tshegofatswe mme ga o le mosadi yo o sa rateng modimo le lapa la gago le ka siama jang ga o le mosadi yo o ratang tshele le maaka a rata go tlhotlheletsa mollo ga a fitlhela gologolo modimo ga a rate jao sa rateng kagiso wa re swabisa mosadi a rata metse mo 089 8605665 hayi gore go isa tlhompo le poko go ntata le moro le go moya e be thoko moraitsi tsena le rona ke batla go utlwa lentswe la gago mosadi seke o seke wa tsekingwa ke tsa lefa a di pray no ka nako tse lengwe ga ba itse ba ga o itse ee ebile tota ga se ke bana ba ba sa itseng gore Yes. ga ba ntse ba go kgobatlatsa ka mafoko ba tlisa masego mo go wena yes yes ga ba itse ngwanako ga e tsena le rona baruti ba ba rategileng ee ntate

le pholo e e itekanetseng oh hallelujah letsatsi la gompieko a kere le bua ka mosadi wa senatla Hey! ga le bue ka mosadi ole o o utlwang magatwegatwe le bua ka mosadi o reng ga ke tsikinyege Ga ke tsikinyege.
Eh, man. ke batla jesu fela oh hallelujah Ke batla Jesu fela. mosadi yo o tshwanang le maria ka letsatsi le lengwe o ileng a dula a dula mo maotong a jesu a nna le lentswe le ene le le reng ga ke tsikinyege boitumelo bone oh, bo tswa mo go ene le pholo e e itekanetseng letsatsi la gompiekong a re fitlhe mo malapeng mosadi wa letlapa mosadi wa sebele mosadi wa senatla nna le mathata mo lelapeng la me

pitsa e fagile tlhakatlhakanya barutiwa marona marona
kgang kgolo ke gore pitsa e fagile a bonne re a utlwa ah
mo mosong wa letsatsi mo kgweding ya bomme a bomme re a utlwa

mokaba letube ke utlwa moya wa modimo a ngwana mme mosadi ke kgwedi ya lona o gauta o gauta ba o taemane jesus mme o rate modimo o rate ba go ba go ga bomonna o rate le bana ba monna mosadi o rate modimo ka mantswa mangwe wa re mosadi o seke wa batla go kgatlhisa lefatshe ka dilo tsa lelapa la gago wena ipele gobane ga o le mo modimong o tshwere letlotlo le ga o ka utlwa ba re ka wena o seke wa tsikinyega gobane wena o ikantse modimo mosadi ke kgalema wena o tsholetsang botlolo ikele tlhoko bona jaaka bana bašwa ke melelo ya diparafene ka baka la gore ga o nole o lebala go apela bana ga re boika wena tlhe re batla go go baakanya mookamedi dube barona oh, le moruti brain

Mokokodi wa gago ke tshekese le maotong a gago a kgwedi ya bomme ausi moipone Kgwedi ya basadi. Mme mmafuma ke re modimo wa ka ke ile o thusa ke wena Mme wa ka, re a Ke leboha. ka re ke pholositswe a re nna ke lokile dadiswe mmina tsheko wa ka o re

ga o tla o ikgomotsa o itse gore modimo o teng ga o tsikinyega ga o kitla o lapa a tshwarwa morena wa rona jesu le lerato la modimo rara kopano le matshediso a moya o galalelang di be le rona jaana le ka sena bokhutla amen motlhagisi mogolo wa lenaneo le ke benny bogias motlhagisi ke samuel segoje mmino monate apostle semerankwana kgotsa mo gona